Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Ymarferion Desg y Canolradd 12 o ymarferion gellir eu gwneud wrth y desg i lleddfu tensiwn a gwella osgo. Dwi ar gadair sydd ddim mynd i symud, wrach bod ti ar gadair fel un, hefo olwynion yn y swyddfa, neu siŵr bod traed i lawr a doedd o ddim mynd i symud. Reit, dyn ni'n mynd i dechrau. So, y gychwyn, dwi eisiau chi dod ymlaen yn y gader, neu eisiau bod chi'n sefyll, uh, eistedd i fyny'n tal, o bysydd traed yn gwynebu tu blaen. Dyn ni'n mynd i bwysio gwall gyntaf, hefo dwylo, yn dweud dau fe gilydd, dyn ni'n rowlio, uh, rowlio sgwyddo'n nôl, a dod yn ôl lawr. Agor y chest allan, eisiau bod chi'n cymryd gwynt, ar y deg, fel dweud, neu beth ti'n gallu, mae pawb yn wahanol. Da ni'n tynnu zip i fyny efo dau llaw wan, paneli'n uchel, cofio anadlu. Ti, wrach gen ti eisiau mwy o le i pwysio paneli'n allan, cofio cymryd gwynt, wrach chi'n tynnu nôl. Da ni'n rhoi un llaw tu ôl i'r pen, Yn teimlo fo'n ymestyn fan hyn. Cofio cymryd gwynt. Bydd pawb yn wahanol, lle mae pawb yn gallu cael llaw. Dim bwys lle mae'r llaw tu ôl i chi, ond bod chi'n teimlo fo'n ymestyn yn fan hyn. Ar y deg i lawr. Si'n dwylo allan, dim di agor dwylo, penelin yn ôl at y gader, cofio cymryd gwynt. Mae hein yn dda i agor ysgwyddo allan. Agor allan, pen yn yn ôl, cofio gwenu ti a paid â dal dy wynt. Mae hyn yn bwysig iawn i agor ysgwydd allan. Fel dyn ni'n gwneud lot o bethau, yn edrych i lawr ar y ffôn neu ar y um, sgwennu, pan dyn ni'n sgwennu pethau. Unwaith eto, cofio anadlu. ac ymlacio lawr. Dwi'n dy clust i chwith at yr ysgwydd, cadw uh, trwy'n yn gwneud bit y blaen, yn trwy'r ochr. Eisiau dod â llaw chwith tro yma dros y pen. Jyst gafel ar y pen, chydig bach yn fwy, roeddech chi teimlo'n tynnu yn fan hyn. Ymlacio'r llaw, pen i fyny. Clust ochr yma, at yr ysgwydd, ar y deg. Llaw dde tro yma dros y pen a tynnu fo ysgafn iawn, jyst i teimlo fo'n tynnu yn fan hyn. Da'n iawn, ymlacio llaw. Dwi'n rhoi pen tro yma i'r chwith, mor bell a fedri di. Ddylai fod yn brifo, Ar y deg, cofio anadlu. Mae pawb yn wahanol i be maen nhw'n gallu wneud. So os ti'n methu mynd mor bell, ti'n bwys, jyst mynd mor bell a fedri di. Hefyd cofio cael anadlu, mae'n bwysig iawn. Weithiau dyn ni'n anghofio, A nôl i'r canol. Da iawn. Os ti eisiau eistedd nôl yn y cader, ymlaca'r sgwyddiau chydig bach. Eisiau gwneud siŵr rwan bod cader ddim yn symud. Da ni'n dod ymlaen yn y gader eto. Un goes allan. Da ni'n di eistedd fan un syth. Da ni'n di dod ymlaen yn y cader a ddylech chi teimlo fo just tu ôl i'r goes. Dylai fo um, tynnu chydig bach, ond ddim brifo. Mynd i newid ochr. Goes arall ymlaen. Fron i fyny a jyst tyd ymlaen yn dy gorff. Sio ti gwenu adeg yma. A ddylai chi teimlo'n tynnu jyst fan hyn. Da iawn, ar y deg yn ôl. Dyn ni'n mynd yn ôl yn y cadw eto. Bysedd traed, yn ôl ac ymlaen. Maen nhw'n llonydd rhan fwya'r dydd, a mae'n bwysig i symud nhw, a gewch chi wneud hyn unrhyw adeg. Mae'n gwneud cylchau bach hefyd. Da iawn, jyst i ymestyn nhw allan. Ond dyna nhw newid ochr, a wneud y fath. So syllu nhw allan, dod nhw at y ti, a syllu allan. ar y cylchau bach neu mawr, fe fynnag da chi'n gallu neud, jyst i ymestyn nhw allan a di newid ochr. Gawch chi'n hei unrhyw amser, ond bwysig nhw'n wneud yn aml.